Caan sunglawi a kan serpiaktu na biak na fiai na si na ning thanh ko seh. Ka hrawng hi thong chim tawmi lawng te nih an chim le tu ning cu tu an chim an tu khan in tangah rawl ei ding si ko ca khan sau no te duh sa te in chung chap kal te ka van kal phiom ala le a phak nak tia ta phal te ko lai ni kha a tu te kan chim chen ham mu malo chin a thong chim sau tu na ka sulat ka ka phang e a sung loi tu kan shan tu ni hi a kumpi kumkhat chunga khrifa bu ni kan ngai mi khrifa ni kan ngai mi ni sung loi ji su chwa ni chan a si ban tuk in tu ni hna i keimah hna i caan ka tin hi mizo holh ka hal si ahcun a ro hi taktak in si keimah nih chim ding i tu ni caan hi ka phu lo si ko silo cu pastor te nih khan an chim ding si cun silo sile chatchia men nih khan a chim ding si si ko nain ka pastor pa kha ai melh lo cun chatchia men nih khan nangmah na chim ko keimah pei lai zan ka chim ko lai cu ti Cun kum thar lai zan tin serka in thei sara ni kan chim ding si ca khan zai si khom ah khan keimah kha a ban ka hoih mi si i ka tlam tin lo bu le ka chim thiam lo bu khan a Bible ca ka rel mi te tu kha i da nan ṭim pi chira ti mi kha ka hmai ṭhi ban un ban som le ban sim ka duh hna tu cu Christmas ni Jesuh khua ni a si caah tua deuh i hak a sapat tu khan holai lom tua oipa tum Cun pakhat ah khan na hawi ṭhutdenh le suiluchin kha na kaltak timi kha vawleicung mi vialte cu an ra ti kha hihi vawleicung mi nang le kei kan sual khamh awk caah kan hawi nih cun a ratmi a si. Cucaah cun lawmhnak ni a si. Zeiruangah tiah cun Khrihfa mi hna nih Kan ca i nunnak kan hmuhnak ding mi sunglawi si cucaah cun i lawm ko hna usih ti te kha paphaithia ah van chim tuah lu cun tunai church in min van chim bantuk kan tu nih cu kan a dawt i a dawh lo mi hum kan um lo kan nih kan ngakchia lio na ka ngai kan in congtir ki hakha kan kala ki krism an lai khin khudai hla khin art khuang khi cu urai le ka tat i cang ruang cu Christmas ah hin lai lei cu har cu sakaw Christmas ni te ah hin bongmi la aki thar te khai chuk cio kha sile mu bongmi la aki chok te kha kana ngai kup ti tu kha chu kana ha lang ning si Christmas ni da si lai bongmi aki ka chok lai ti bantuk kha ka rak ingai tuk ning si sina ni ka hel chun ka kha chu sa kum ti lo Ka hi cu Pathian in hlua kan chuah i kan duhmi paoh ka zeitik ca paoh a khawmi ka si cak ka cu a khat lo nain tuni i hika chuah khomi na dawh tuk timi te kha ka van chim ka duh le Bible ca kan rel hna lai Bible ca hi tam nawn kan rel lai ruangah ca chim kha kan chim khawh lai lo caah khan Bible ca tu khan kan ummi tu kha nan tlikpi te lai timi kha Ah, van chim ka duh. Khat ah amat hai pahnih pahra kan ve lai. Bible ca kan nim kau pa riu lo. Arfi a hmu ṭhan ca cun an i lawm tuk hringhran. Inn chungah khan an hung lut i ngakchia kha an hmuh. Ngakchia a nu Mary sinah Cun an hung lut i an khup an i bil i an biak. Cun an zal chung in an zal chung khan laksawng an i chuah i an pek. Cu an laksawng cu sui le frankincense zihmui le murah zihmui an si. Pakhatnak, cu pahnihnak ah Luka pahnih hlengah kan rel ṭhan lai. Cun vancung mi hna nih cun anih sin in vancung i a kil ṭhan tikah khan tuukhal hna cu pakhat le pakhat kha Bethlehem ah khan Bethlehem khua ah cun va kal u sih law Bawipa nih a kan chihmi thil cu va zoh tuah u si an i ti. Cucaan hna cun khulrang in an kal i Mary le Josef cu an va ton hna i ngakchia cu cawl einak kuang chung i a rak ih ko kha an hung hmuh. Tukal pawl nih, tukal pawl nih ngakchia cu an hmuh tikah anmah amah kong i vancungmi nih an chimmi kha an chimh hna. Tukhal pawl nih an chimmi an theimi paoh cu an khuaruah a har dih. Cun Johan thleithum, kheiruk ka ril ṭhan lai. Cuticun Pathian nih vawlei hi a luat tuk hringhran caah a Fapa ngeihchun te kha kan pek. Cucaah amah a zummi paoh cu an thi lai lo, zungzal nunnak an ngei lai. Zeicah ti ahcun Pathian nih a Fapa cu vawlei cungah hin vawlei biaceih si awkah a run thlah tung lo, vawlei khamhtu si awkah pei a run thlah cu, kan hi ni ah hin ca tawite kan i ruah hna usih ti kan duh i tuan le kan relmi kha a khat lomi hnih nih Jesuh Khrih a tonnak si. Tu December thuk in ka hin bai bocak kan tuan min zai si cun voi khat na ral khat na ka rel mi kha ruah chen na zar si azar ni na kha na zar si azar thung na kan ni zar kha te na zar si tu ni chu papa Jesu a pek Jesu chuani si kan kan tlang ta kan Jesu a pek kan cha kan tu chuak ti kha kan tlang tar ba in kan Chim lai i kan khin khawh lo si sile a ruah zia tu kan i thiam hna lai. Le kan ngakchia lio in a kan chim tawn ṭhanmi cu arfi zohthiam timi hi nichuah lei in nichuah lei in arfi zohthiam timi hi misasawh an si bal lo mifim an si mihleince micungcuang an si i arfi phun tampi hong chuah tikah hin hi mifim hna nih hin hi arfi hi a sasawh a si lai lo an ti an tuah cucu na chuah lei khan a bang cu tikah khan hi mikhamtu a chuak lai dingmi ca i arfi an hmuh tikah hin a lianngan tukmi arfi ah khan an ruah i an rak zulh sihmanhsehlaw arfi ka hung zul i Jerusalem an phet tikah khan arfi kha zoh ti loin anmah fimnak kha rit in anmah tuknak an thil tirh khawhnak kha rian in Herods siangpahrang sung kha an lut sual ee an ti cun an luh te khan an halnak te anmah nih an ruahnak an ruahnak cun siangpahrang cu siangpahrang inn khan a chuak ko lai ti kha an ruah caah khan Herod nak khan an lut ṭhan an ti cun cu ni a langhtermi cu kanmah nih kan duhnak kanmah nih kan timhmi hmai kan sakter chung paoh cu buainak le kan hmuhnak kha a chuahpi timi kha hi ka chungah hin kan cawnpiak mi si cun cu lawng si lo an chungah an lut i an hal tik hna a si lo ti an theih tikah lengah khan an chuak ṭhan i cu hna arfi zohthiam mi hna tuk an nun tuknak cu A si lo ti an theih hnu ah kan lungdongh le ai buang in um lo in kir i timh ti lo in arfi kha an kawl ṭhan e arfi kha an zoh ṭhan e tiah cathiang nih a kan chimh. Cu ve bantuk cun Khrihfabu chung zong siseh, fellowship pakhat khat chung zong ah siseh, kan palh hi cu thil sual si kan tuah sualmi si ti i theih i hnulei kir i a ka palh cu teh ti hmailei fon hnulei kir si ti lo hmailei fon tu kha hika cathiang nih hin a kan a kan cawnpiak mi si cu lawng si loin cu arfi cu arfi zoh thiam nih arfi kha an hung zoh ṭhan tikah arfi kha arfi nih rak hngak khomi hna kha an hmuh ṭhan ee an ti Cucaah na zumtumi hna kan nunah zeidah a um ṭheo tawn ti ahcun ka kanmah nih Bawipa nih hin a kan tlau tak bal lo zeitik hmanh ah kanmah tu nih hin kan tlau tak tiin kanmah tu nih hin kanmah duhnak hai kan sakter chung caah hin Pathian tu hi kanmah nih kan tlau tak tawn caah hin si Jesuh nih zeitik hmanh ah a kan tlau tak bal lo cucah cu bantuk cun cu arfi zohthiam in arfi cu a hung zoh ṭhan tikah cun Cu arfi cu a zul ṭhan i Jerusalem in Jerusalem in an zul i Bethlehem khua an phak tikah cu arfi cu a dir ee, a ti. Cu lianngan taktak in a hruai ko hna nain khuate bik Bethlem khua cu hmanh ahcun cawrawl einak kuang chung caw inn chung te ah a dir tiah cathiang nih a kan chimhmi kha a si. Cucu anmah mirum hna, milianngan hna nih an ruahnak si an ruahnak an ruah ning he cun ai khat bak lai lo. A ruang cu lianngan tuk a hruai hna nain a dirnak cu khuate bakte cawra einak kuang cawrawl inn chungah a dir tikah hin an ruah ning he cun ai khat tuk ti kha cu hopoh nih kan hmuh khawhmi a si. Cun Cu lawng si lo khan cu minung hna nih cun a chungah arfi zohthiam hna cu a chungah cun an van zulh i Mary le Josef nih ka fate an rak cuaikomi kha an hmuh tikah cu hna mirum arfi zohthiam hna nih cun an kal i an biak an khuppan a bil i an biak tiah Cathiang nih an cit cu lawng hmanh si loin an zal chung an a chuah i laksawng sui le frankincense zihmui le murah zihmui kha an pek ti si le hika zawn ti ah tlungpa te kau deuh te van chim ka duhmi si ka duhmi cu dat a si ti ahcun vawlei phung ah cu masifak nih hin mirum hmai ah pun phung a si sal hna nih bawi hmai ah pun phung a si sihmanhsehlaw hika zawn i an biak ning cu zeihmanh a tuah kho rih lomi zeihmanh rumra zong a ngei rih lomi zeihmanh thil ti khawhnak a ngei rih lomi Jesuh Khrih hmaiah hin an kun ee tiah Cathiang nih a kan chimh. Cucu arfi zoh thiam hna i Jesuh Khrih an ton ningcang cu a si. Cun bu khat cu zeidah an si tiah a si ahcun tukhal hna kha an si. Tukhal hna cu Tukhal hna sining zeitu dah nan ruah khawh cio kan ruah khawh cio ti a si. Tukhal hna cu ramlak ah riak nan si, hlawhfa a ṭuanmi an si, cun mirum tukhal hna kha an si. Sihmanhsehlaw Pathian nih khan a philh hlei hna lo, vancungmi nih khan a philh hlei hna lo. Cucaah tuzan hrimhrim ah tiah khan a ti cang caah khan anih zong hi khakha arfi zoh thiammi hna hlan hmanh ah khan hika nauti chuahnak hmun hi va phanh dawh an si i ai den tukmi pakhat cu kha arfi zoh thiam hna nih cun annih nih cun an i kanmi kha laksawng Sui le ngun le murah zihmui rei kan sei ka a si nain hi tukhal hna nih cun annih nih cun laksawng pek ni pakhat kan nei ve lo. Zeicahtiah ti ahcun ramlak ah riak i ramlak in aa thuam in si culawng si lo an le tuk nak pakhat te va si rih ti ahcun thil thuam ah kan si rih. Anih mirum pawl nih cun thil thuam ṭhaṭha ti ruah awk an si le ngun thangtang tlang he Jesuh kha an ton la ti kha cu mirum a si zaa ruah awk a si. Sihmanhsehlaw vei nih cun tukforh nih cun an thil thuam hmanh kha ruah tikah hin an thil thuam an tlai ka tila an lam la ti kha cu an lam an lam theu mi zong sala a tha tuk mi zong stheng la lo cun rim rua bia khan Jesuh Christ hi an ton ve ti kha ka han kan hmu cu nih cun hi hi a tong mi phu ni hi an sining kha ai dang tuk ko na tiin cohlang tu sinin cun an lomh ai khat bak mi a si A ruang cu kha thukhal hna kha zeihmanh laksawng i ken hna hram an si lo. Annih an i kenmi cu an nunnak dihlak kha an i kenmi a si. A ruang cu mirum mirumtu mirumtu kha an kal tikah khakha an kal kal ah khan khantu pawl kha saram nih ma rak seh hna selaw pakhat khat ma rak lo dau selaw cham ding dirhmun ah an dir. Le annih nih cu phaisa an ngeih lo tik an nunnak tiang khan ca hmanh khan ṭihnungmi a si. Cucaah cun Cuti an kal tikah khan hi mifim hna an biak ning an biak ning men he khan i lo hna hlam hmanh selaw a cohlangtu sinah sinah cun a khatmi pak te kha a si ko timi te kha hika hin ka van hmuh khomi si cun Johan chung ka rialmi kha kan len hna lai i tuanbia pakhat kan chim hna lai Hlan lio ah hin fapa pa le fa pa hmei hna ai daw tak men um ti si. Le cu fapa te cu ngeihchun te kha a si caah khan a pa nih hin a umnak paoh a kalnak paoh ah a kalpi peng ti si. Cu nikhat cu a pa kha tlanglawng rianṭuanmi a si tikah tlanglawng rianṭuannak rianṭuannak khan a fapa tikah a kalpi i Tah fa, hi hnu nazi pakhat ah hin hika ah hin tlanglawng a ra lai cah kan koi ka hin va lo tin koi ka hin choipal lo te kan rak ka hlah la mu nai ka khin tlanglawng lam khi ka va niam tal lai i suimalam a chewa ka rak thal la a ti mi tiah a pa nih khan a ti a pa a fak pa nih khan a hak a ke maka zo lo ngai lei paul ka lei na zo la mu tlang dal paul paul na zo la lo Cuti a si tikah a pa cu a rianṭuannak hmunte ah tlanglawng lam niamh ding te a kal ti si. Le cu lio cun tlanglawng kha a rak ra i beer cang timi restline timi kha hmu lo in tlanglawng nih khan a pah ti si. Le a fapa nih khan fapa tlanglawng ra, fapa tlanglawng a ra ti auh ko nain a pa kha a buai tuk lio si caah a fapa nih auhmi kha a thei lo. Le cucaah cu mizapi chat ding khan a fapa kha amah tein a kal ve ti si. le mi vazapi chin chan ding a kal tikah khan mah kalnak khan a fa nih a rak kawh ṭhan ve ka fa ka fa ka kan an um a ti te ah khan a rak bi te khan a lo cia cang ti si a fapa kha kha mizapi chin ding a kal tikah khan a tuah kholo cang tlangwang lam ah khan tla ti si le fapa a fapa nih a van zoh tik ah khan ka fa koi ka dan um ti ti a ti ah khan a tlai tik cang a fapa kha tlanglong chungah tlanglong lam ah khan tla cang le hika zawn ah a pa nih a pa nih hin ai thim dingmi lam pakhat te um cucu lam cu zein a si ti ahcun a fapa maw a khamh lai a si lo ah zaṭha a cibi mi zapi dah a khamh hna lai thimnak a har taktak na si. Cu tikah a fapa nih a pa nih a thawhmi cu a fapa sualnak ngei lo fapa ngeihchun fapa har taktakmi kha ka tu kha a nunnak pek i mizapi hna mizapi tlanglawng a cipi mizapi tu kha a khamh hna e an ti Cu ni cu langhtermi cu Pathian nih kan ca i a Fapa ngeihchun te a kan pekmi zeitluk in dah a sunlawi. Cu pa nih cun mizapi tlanglawng lam cung tlanglawng i an chipmi an zapi tein a khamhnak hna rimca cun a Fapa a pek. a pa nih zeitluk in dah a va tuar hnga mu. Sinain tlanglawng aa citmi nih cun cu sualnak ngei lomi fapa te an umnak biakinn cu zei thei loin tlanglawng chungah anmah um bon te le anmah sual bon te kha an sual peng ko ee. an ti. Cu lio ah aa citmi si a tawmi nu pakhat te kha a fate he khan tlanglawng lam ah khan an a tlanglawng sesan khan chuah. Anih nih khan aw duni kan kan luatmi hi Hi fapa ruang an pei si cu sualnak ngei lo fapa ruang ah an pei si cu tiah a ti i cu si a tawngmi nufa hna nih cun cu a thimi pa sinah cun lawmhnak bia an chim ee tiah an ti. Cucu zeidah ka langhter ti cu a hnubik i ka van rel i Pathian nih vawlei hi a dawt tuk cun kan sa pa ngeihchun te kha a pek cucaah amah zong kawh cu zungzal nun ah an hmu lai a timi kha Pathian zong nih hin amah a fapa ngeihchun te hi nang le kei misual khamtu dingah Eden dum in sual hrinthih cangmi zungzal sual man cu thihnak a si timi kha si loin cu thihnak zungzal thihnak chungin zungzal nunnak kan hmuh khawh nak ding tu ni ah a fapa kan pekmi a si Culawng si hlah, fapa ka pekmi vawlei khamh dingah vawlei i biaceihtu ding si loin vawlei khamhtu dingah a si. Cu vawlei ahcun nangmah le um keimah kum a sualmi vawlei chung i ummi vialte khamhtu dingah a Fapa tu ni ah a kan pek a si. Culawng si loin vaya Matthai chungah zeidah kan hmuh rih cun Fapa hrin lai mi hna Jesuh na sak lai, zeicahtiah a mi in an sualnak ngaihthiamtu dingah a ti. Cu tu ni a fapa kan pekmi in nang le kei sualnak chung in luatnak caah tuni ahin a fapa a kan pek zeitluk kong dah a sunglawi culawng si lo in vaya kan hmu rih mi zeid a si ti ahcun luka chungah kan hmu rih mi zeid a si ti si ahcun ka van vet ta lang Tutai veli avan remi kha tukhan hna le vancungmi hna kong va rem kha cuka hrawngah cun an run a zohkhenh i ramlak i a riakmi hna tukhal hna khan um Bawipa vancungmi cu an, an, sin, an sinah a lang i Bawipa sunparnak cu a vel chung in a ceu. Annih cu an thin a phang tuk hringhran, sihmanhsehlaw vancungmi nih cun a thawh hna i, Nan thin phang hlah u. Zeicahtiah nan sin i ka ratnak cu nan ka sinah ka ratnak cu Nan ca i thawngṭha he ka ra. Tuni ah kan sin i a ratnak hi thawngṭha he lakaw a rat cu. Vancung parnak vialte sunparnak vialte kaltak dih in ania bik cawro einak kuang chung in lakaw tuni hi a rat cu zeitluk in dah kan caah a va sunglawi tuk ding. Nan ca he nan ca i ka thawngṭha he na kaw thawngṭha thawngṭha he thawngṭha a si cu cu thawngṭha nih cun mi vialte sinah lunglawmhnak a tlunter lai. Cu fapa ruangah cun nang le kei misual kan ca hin lungluamnak a tlunter. Zeicahtiah ti ahcun tangah ṭial rihmi cu tuzan hrimhrim ah hin David khua chungah nan khamhtu a chuak cang. Zeicahdah nan hnung a lawm lai lo? Zeicahdah kan i lawm lai lo? zumtu nu le nau hna kan ca pei mikhamhtu a chuah cu kan ca pei luatnak lam a kan serpiaktu kan Pathian nih hin a chuah cu i lawm ko na si ti kha tu jing caan ah tawi tiin kan chim ka duh i kan chim khawhmi um si le Bawipa tu nih ṭhan chuahnak kan pek usih.